Nkomplu bil-programm. Ġej il-bews issa. U ekku, Kejn inside, nilqaw kmana Kejn. Mela, manager għal komunikazzjoni Responsible Gaming Foundation, illi nafu kem kellimna diversi drabi, anke fi programmi oħra xinkun edha. Ninsartak narak u kol fl-imkien ma' Angela u dejjem titkellem dwar l-arfin illi hawn palissa għaddej fuq il-kampanja li ilha għaddejja mhux ħażin ukoll Take Action Be a Winner Know Your Limits. Illum għandna suġġett illi jiena meta rajtu għat l-anzjani. X'in is-sitwazzjoni għalfejn għażilt illi nitkellmu dwar l-anzjani fejn jidħol il-logħob ukoll?
Insellimlek Antonella u nsellem lit-telespettaturi kollha. Il-kampanja Take Action, il-kampanja medjatika wiesgħa li tista' tgħid li morna nħabbtu l-bibien tal-poplu Malti u Għawdxi biex nagħrfuhom vis-à-vis x'inhu logħob tal-azzard, x'inhu logħob, x'inhu gambling, x'inhu gaming, id-differenza bejniethom. u nolqtu suġġetti bħal huma l-anzjani. Il-qatna s-suġġett ta' tfal tagħna, l-qatna mhm. s-suġġett ta' żgħażagħ tagħna, tal-adulti u għaliex le anke mhm. tal-anzjani viżavi il-lob tal-azzard eċċessiv. Wieħed mid-deliverables tal-kampanja kienet filmati edukattivi, Antonella, fejn wieħed minnhom jolqot speċifikament is-sitwazzjoni tal-anzjani. Is-suġġett tal-logħob tal-azzard fost l-anzjani tista' tgħid huwa suġġett importanti, importanti li niddiskutuh, importanti li jkun hawn awareness fuqu. U ma ninħbewx fuq dan is-suġġett għaliex hija realtà. Realtà li magħha ġġib karba soċjali mhm. u s-soċjetà huwa d-dover tagħha li tisma' din il-karba u permess tal-Fondazzjoni Lop responsabbli tisma din il-karba u tagħti s-sapport neċessarju. Taħseb imma li jista' jkun il-każ li l-anzjani forsi jkollhom ħafna aktar ħin fuq idejhom, allura jħossuhom bored u iridu jagħmlu xi ħaġa u Iva. forsi din tispiċċa illi em, teċitom illi jisma' hemm iċ-ċans li nirbaħ Ekku, jew Ekku, ara, il-fatturi huma varji. Mela, l-ewwel ħaġa il- il- il- il-flus fil-but, ġifieri, eh, inti għandek ammont ta' anzjani li jkollhom lira tajba taħt rashom u ma jkollhomx fejn jonfquha. Em, Barra minn hekk, kollok każijiet sfortunatament li anzjani jonfqu fil-logħob tal-azzard dak kollu li jkollhom taħt rashom. Allura, kif se naraw fil-filmat minn hawn u ftit ieħor, importanti li nżommu kuntatt għaliex mal-ġenituri tagħna, mal-anzjani tagħna, għax jekk iħossu ruħhom waħidhom l-anzjani tagħna, ma jkollhom kuntatt ma' ħadd, x'jiġri jistgħu jaqgħu għal diversi vizzji, diversi riperkussjonijiet. Allura rridu noqogħdu attenti, kif se naraw fil-filmat, inżommu nżommu għajnejna miftuħin viżavi l-anzjani tagħna. Ekku, jiġifieri jista' jkun illi anke pereżempju naf ikollhom eh, ħabiba jew jew naf ġar jew xar, illi tħajjara isma' trid immorru hemmhekk nilagħbu kif ħadd qattaw ħin, noqogħdu dejjem id-dar, naraw it-televiżjoni, x'ħa naqbdu nagħmlu allura Hemm tibda dejjem tiżdied imbagħad. Importanti ħafna li il-Fondazzjoni Lob Responsabbli hija favur ir-responsabilità. Jiġifieri jekk persuna semmejt inti każ anzjana tissoċjalizza tmur pereżempju ħa nsemmi it-tombla. Importanti ħafna li dik il-persuna tatwa tkun responsabbli, tatwa l-limitu ta' flus u l-limitu ta' ħin. kif jgħid il-Malti, ma tinġarx mal-kurrent. Xi ħaġa li wkoll qabel ma naraw il-filmat, ejja nżommu f'moħħna meta se tarawh il-filmat, araw anke l-kliem illi l-xandara preżentatriċi Angela Ġus b'mod ċar ħanaraw eżattament anke l-kliem. Ġifieri inti meta tagħmel anke l-iscripting ta' x'se jingħad, Hija stampa ċara illi hemm bżonn, ħa nitkellmu wkoll dalwaqt dwar anke survey li jsir qed nistennew ir-riżultat u intkom tażlu dawn is-suġġetti u dawn anke il-kampanji biex aħna dejjem infakru nalmu u nipproteġu mhux l-anzjani biss imma l-kulħadd għax kulħadd il-kulħadd tista' tiġri.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
U hemmhekk allura rajna stampa ċara fil-qasir il-messaġġ illi tridu twasslu. Il-tfal jew dawk tal-madwar li jkunu jafu lill-anzjani, xiridu jkunu dawk is-sinjali illi Diġà dan l-abbuż ngħidlu jiena.
Antonella li biex nibda nagħmel daqsxejn aċċenn skont stħarriġ partikolari li wettqet il-gazzetta illum hemm tendenza ta' logħob tal-azzard fost etajiet ta' bejn 51 u 65 sena. Allura dik l-age bracket, l-anzjani tista' tgħid, hemm predominanza tal-logħob tal-azzard fil-Tramuntana u Nofsinhar tal-portijiet, Northern u Southern Port Region. Allura dawn il-messaġġi permezz tal-kampanja Take Action xtaqna nolqtu dik l-age bracket. Issa rigward is-sinjali, rigward is-sinjali huma varji imma ikun hemm sinjal aktar b'saħħtu minn ieħor. Per eżempju, ikollna każijiet, nisimgħu b'każijiet fejn l-anzjan jew l-anzjana ma jkunx normali għalih li jsemmi flejjes jew isemmi nuqqas ta' flus min-naħa tiegħu jew tagħha u dan is-suġġett jibda jqum b'mod aktar frekwenti mat-tfal tiegħu. Saħansitra jkun hemm każijiet fejn jitlob il-flus fejn qabel ma jkunx qed jitlob jew jitlob il-flus mhux mingħand it-tfal tiegħu imma minn neputijiet. Allura hemmhekk toħroġ mistoqsija x'inhu jiġri. Jekk jorbieħ xi oġġetti jew. Hekk hu, x'qed iwassal għal dan? Normalment ikun hemm riperkussjonijiet varji, fosthom ir-riperkussjonijiet tal-logħob tal-azzard, li riperkussjonijiet finanzjarji huma ta' min iqajmu ħsieb, tħassib, inkwiet fil-moħħ tal-ulied. Hemm sitwazzjonijiet oħrajn, sintomi oħrajn, pereżempju kif tapproċċja lill-anzjan u tgħidlu għal li jista' jkun, għaliex Qed qed titlob il-flus għandek. Tidħollu bil-mod.
Qed tidħol bil-mod tikkomunika madwar il-mejda. Dejjem tuża tonalità baxxa m'hemmx għalfejn għajjat u storbju għax tiswa agħar u normalment il-persuna l-ewwel ħaġa li tagħmel hija li tinnega. Le, mhux minnu, għandi dak il-vizzju, le mhux minnu, qed nilgħab b'mod eċċessiv, jien qed immur biex nissoċjalizza, eċċetera, eċċetera. Il-logħob tal-azzard mhuwiex bħal vizzji oħrajn, Antonella, li inti għandek riperkussjonijiet fuq ġismek li juru. Il-logħob tal-azzard, ir-riperkussjonijiet li jibdew joħorġu fid-deher huma riperkussjonijiet finanzjarji. Jkunu ġa daħlu fil-fond, tkun hi għaddejja. Hekk hu, normalment il-persuna ssaqsi għas-sapport meta tiġi darha mal-ħajt finanzjarjament, soċjalment, li missierek jew ommok jinqatgħu, tinbidilhom ir-rutina, tinbidlilhom il-mood tagħhom. Flok qabel ommi kienet issajjar kuljum f'nofsinhar, qed ninnotaw li isma' qed tnaqqas mit-tisjir. X'inhu jiġri? Ejja nsaqsu dawn il-mistoqsijiet. Il-ħajja mgħaġġla, Antonella, u dejjem ngħidha ma ninħbewx wara subgħajna, ċans biex nitkellmu mal-maħbubin tagħna ftit li jkollna. Jekk ma nistgħux inżuru face to face lill-anzjani tagħna, Anke telefonata tiswa ta' ġid. Isma' kif qattajtha llum il-ġurnata ma'. Ħalli jekk ikun hemm ċertu riperkussjonijiet nilqgħulhom mill-bidu. U huma
jkollhom din il-ħabta li jgħidulek u li ħa noqgħod inqabdek, ħa noqgħod indejqek għax huma jafu li t-tfal tagħhom għandhom familja, għandhom x'jagħmlu, imma billi ssib dawn il-ftit mumenti telefonata illi tajt isma' għandek bżonn xi ħaġa huma jafu li hemm is-sapport għax dik wans li ma jkunux jafu biha trid turihom li jisma' qedem jekk għandek bżonn xi ħaġa. Sempliċi telefonata mm.
dawn il-mumenti ta' interaction huma mm. mumenti prezzjużi. Għaliex, għaliex kif naqbdu r-riperkussjonijiet mill-bidunet, hemmhekk nistgħu nsibu s-sapport mill-ewwel. Il-Fondazzjoni toffrih dan is-sapport Antonella 1777, linja ta' sapport nazzjonali fejn il-maħbubin jew inkella il-persuna per se tista' ssaqsi mistoqsijiet mhux biss lilha nnifisha imma anke lill-aġenti mħarrġin tagħna, x'nista' nagħmel, x'ma nistax nagħmel, x'servizzi ta' sapport għandkom aktar barra din il-linja ta' sapport? Jekk saħansitra l-persuna tistħi, issemma' leħinha għal xi raġuni jew oħra, għandna wkoll iċ-chat line. Jista' jkun li persuna anzjana ma tkunx daqshekk dilettanta tat-teknoloġija. Allura nħeġġiġha biex tagħmel daqsxejn ta' kuraġġ, tagħmel daqsxejn ta' sforz, Jekk tiddejjaq issemma' leħinha fuq it-telefon tqabbad lil wieħed minn uliedha biex L-importanti li, għaliex ikollna każijiet, jekk iċemplu l-persuni tal-madwar, l-anzjan jew l-anzjana jridu number one jikkonfermaw magħhom infushom u ma' ta' madwarhom li għandhom problema. Għaliex jekk le, għalxejn it-telefonata? It-tieni ħaġa li jammettu li għandhom bżonn is-sapport.
Dak huwa l-ewwel pass li huma jekk qed jitolbu klejnuna u inti għad tajjeb ħafna li ma ngħajtux magħhom jew meta qed nitkellmu fuqhom u quddiemhom jerġa' Ma nġibuhomx iħossuhom vera guilty dawn, qishom għamlu, jiġifieri inti qed titkellem fuqhom għax ikunu qed jisimgħuk u huma sensittivi ħafna u jibqgħu jewġnu ħafna. Ikun hemm każijiet anke illi jkunu daħlu fid-dimensja u jkunu għadhom ma jafux. Kien hemm ħafna każijiet fejn anke kellhom forsi cheque books jew kellhom il-flus u hekk u huma qalbhom tajba, forsi xi ħadd talabhom jew biex ma nirreferix għal għal ċertu tip ta' nies illi dawn jaqbdu jtuhom, jaqbdu jtuhom iċ-checkbook li jkunu ġa firmati, jimlewhom għalihom u mbagħad jibdew jindunaw tal-familja li dan jew din pa speċi jisma' kienet qed tagħti l-ċertu nies jgħidulha l-għajnuna u ma kien xejn għaliex ovvjament qishom qed jagħmlu pjaċir lil xulxin. U qas tinduna jkunu daħlu Kif naqbad ngħid, f'Nazba u f'Saram kbir. Hekk hu, ara, il-Malti jgħidlek nikbru u nsiru tfal. Jiġifieri kif nittakiljaw il-komunikazzjoni mal-anzjani tagħna trid tkun komunikazzjoni meqjusa. U noqogħdu attenti għaliex il-persuna tinnega, le ma għandi xejn, inti qed iġġibhom bi kbar. Dawn huma kollha każijiet li jiġru fil-ġurnata ta' kuljum. Aħseb u ara jkun hemm daqsxejn ta' vizzju li jibda jwassal għal riperkussjonijiet. Allura noqogħdu attenti, m'hemmx affarijiet ta' barra minn hawn, nikkomunikaw u nuru interess fir-rutini tal-anzjani tagħna. Ekk, kull vizzju li dan huwa wieħed minnhom, jiġifieri Seta' jekk kienx droga, jekk kienx alkoħol, xi ħaġa illi tirrepeti ruħha u tibda tikkontrollak, mela awtomatikament mal-ewwel qabdu u saqsu għall-għajnuna. Toqogħdux tiddejqu naf illi bħalissa dal-ħin ikun hawn ħafna anzjani, ħafna nisa tad-dar li jkunu qegħdin isegwuna. Illum is-suġġett dar mal-anzjani għaliex aħna rridu nieħdu ħsieb l-anzjani tagħna wkoll, ġifieri rridu sapport speċjali erġa'. Ara Antonella, jekk il-logħob tal-azzard, il-famuża logħba tat-tombla, nilagħbuha b'responsabilità u taħt kontroll, nieħdu l-pjaċir minnha, hija attività rikreattiva, nissoċjalizzaw ma' ħaddieħor, U ma fiha xejn ħażin. Hemm ħafna logħob ieħor apparti t-tombla, x'aħna forsi qed issemmi t-tombla, imma hemm logħob eżempju. Imma hemm logħob ieħor ukoll li xorta waħda jistgħu jabbużaw li jilagħbu. Importanti li f'kull attività ta' logħob kif inħossu li l-kuxjenza tniggiżna, inkunu kapaċi nqumu minn fuq dik il-mejda u ngħidu daqs hekk, mhux għall-ġid tagħna biss, imma għall-ġid ta' wliedna, Antonella. Kane, jiena nirringrazzjak, dejjem nieħu pjaċir nintervistak għax anki l-mod, hekk fil-fatt kont qed ngħidlek għadtlek l-iskripts f'idejk jiena tista' ninduna jiena kemm ix-xogħol tiegħek huwa verament b'responsabbiltà kbira, naf li tissapportjaw ħafna, għandek tim kbir ukoll miegħek illi minn hawnhekk ngħidilkom proset għaliex imnalla jkollna fondazzjoni bħal din illi tkun qed tagħti dan is-support. Grazzi ħafna għall-kumplament tal-ħidma t-tajba, però hawnhekk nixtieq illi qabel ma ngħaddu għall-filmat ta'